Рагон ӕма цымидисаг у Иры истори. Йӕ ӕгӕрон сусӕгдзинӕдтӕ ӕхгӕдӕй лӕууынц ныр бирӕ ӕнустӕ дӕргъы. ӕрмӕст ма фыдӕлтыккон таурӕгътӕ ӕмӕ алыхуызон диссаджы цыртдзӕвӕнтӕ иу чысыл ӕрбазыхъхъыр кӕнынц йӕ ӕвӕджиауы хӕзнадоны дуӕрттӕ. Нӕ рухсы бадинаг кадджын фыдӕлты дӕсны къухтӕй конд ӕрдхӕрыны аивад апырхис дунейы алы кӕрӕтты. Сӕ алымӕты зонды ӕмӕ хъаруйы ӕвдисӕнтӕй ма иуӕй-иуты фенӕн ис Иры хӕхбӕсты, афтӕ Уӕлладжыры комы. Табуйаг хъӕриу хохӕриуӕй дардмӕ цӕхӕртӕ калынц рагон мӕсгуытӕ ӕмӕ фидӕрттӕ. Уыдон стыр дисы бафтауынц лӕджы. Цымӕ цавӕр уды ӕмӕ хъаруйы хицӕуттӕ фӕцарӕзтой бӕрзонд айнӕкъӕдзӕхы рындзыл ахӕм лӕгъзамад къултӕ, куыд сарӕхстысты, куыд бафӕрӕзтой? Таурӕгътӕм гӕсгӕ уыдон сты Ос-Бӕгъатыры дуджы амад фидӕрттӕ. Ахӕм фидӕрттӕ ма ис Нужалы ӕмӕ Дзывгъисы дӕр. Куыд дзурынц, афтӕмӕй уыцы фидӕртты хсӕн рагзаманты уыд бастдзинад, хохы мидӕг уыд лӕгӕттӕ ӕмӕ сусӕг фӕндӕгтӕ, суанг ма зӕххы бынты Нужалмӕ дӕр ахизӕн уыдис. Хъӕриу хох Ирыстоны зындгонд у куыд табуйаг бынат, зӕдты тӕрхондон дӕр, зӕгъынц, уым ис. Хъӕриу зӕдтӕм фӕкувынц Куырттатгомы дӕр ӕмӕ Уӕлладжыры комы дӕр. Уӕлладжыры комы рдыгӕй Табуйаг хохы фарсмӕ ис сухсы быдыр. Уым уыдис бирӕ рагон кувӕндӕттӕ. Уыцы зӕхмӕ уыд, абон рох чи у, ахӕм сусӕг миниуӕг. Кӕддӕр уым нӕзоныджын фыдӕлтӕм хӕццӕ кодтой уӕларвон тых ӕмӕ сусӕг зонындзинӕдтӕ. Хъӕриу бын цы хъӕутӕ уыд, уыдон нымад сты Уӕлладжырыл, ома Уӕллаг Ирыл. Фыццаг дзы ӕрцардысты Ос-Бӕгъатыры фырт Къусӕгоны байзӕддӕгтӕ. Къусӕгонмӕ та таурӕгътӕм гӕсгӕ, йӕ ӕфсымӕртимӕ уаргӕйӕ, сӕ ӕртӕ хӕзнайӕ ӕрхауд сыгъзӕрин диссаджы къус. Уый та амыдта кувыны ӕгъдаумӕ, кувӕг лӕджы хӕсмӕ. Ӕвӕццӕгӕн ма Хъӕриуы хохы бын дӕр хуымӕтӕджы не рцард. Кусӕгонӕн йӕ фырттӕй иу ӕрцард Дагомы, иннӕ Урсдоны, ӕртыккаг Донысӕры. Уыдонӕй равзӕрдысты фӕстӕдӕр бирӕ мыггӕгтӕ. Ацы хъӕутӕм хӕстӕг ма уыдис ноджыдӕр дыууӕ хъӕуы – Цъамад ӕмӕ Инджынтӕ. Уым та цардысты Ос-Бӕгъатыры иннӕ фырт Сидӕмоны байзӕддӕгтӕ. Абон, хъыгагӕн, Урсдоны ком сафтид. Ис ма дзы нымадӕй цалдӕр хӕдзары. Фӕлӕ йӕ раздӕры цӕрджытӕ уым цы фарнӕй фӕхайджын сты, уым цы рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ ӕрыййӕфтой, уый стыр хӕзнайыл абон дӕр хъахъхъӕнынц.
Зынцъары сӕрмӕ Урсдон ӕмӕ дзы Царди куырыхон лӕгтӕ тынг дзӕбӕх лӕгтӕ. Челӕхсатӕ, ӕмбалтӕ, дзугатӕ, дзыгастӕ, черчестӕ, дзыбойтӕ, бызыгтӕ, ахӕм мыггӕгтӕ. Уыдонӕй алы хӕдзары дӕр уыдис хӕйттӕггӕ лӕгтӕ, разагъды лӕгтӕ. Ӕмӕ-иу уыцы хъӕуты Дагом, Цъамад, Урсдон ӕмӕ Донысӕр Соты хъӕуты исты уыдис, гыццыл ис цыртӕ кӕрдзыны, уӕддӕр-иу се ппӕт дӕр иумӕ ӕмбырд кодтой.

Уый инджынтӕ фосы рыстъӕрттӕм мон баривӕд кодта, ахӕм ӕрдузгонд рисӕмӕ. Ӕмӕ фӕстӕмӕ зӕрӕй куы ссыди, уӕд афтӕ зӕгъы, цӕрӕнбынат дам, хъуыдя мӕнӕй цӕрӕнбынат у, дон дӕр, дам, зди. Стӕй, дам, ӕхсыры ӕрдӕхтон мы, дам, цал ӕмӕ фосы ӕрдӕхтон ымӕ, дам, бацахсти, уый, дам, амондджын бынат уыдзӕн. Мӕ уӕд сӕр Укъаппӕт разе ӕллыгъди. Ӕмӕ ӕрбадиуӕг кӕнӕм сӕ рукъатӕ, зеӕмбӕттӕ, хъайрытӕ, тӕбӕхсӕутӕ ӕмӕ богълитӕ. Мах рацӕугӕ стӕм цъамадӕй ходонтӕ уыдысты Агуисо, зеӕмбӕтты Гуи зӕгы. Ӕмӕ дзы райгуырди ходонмӕ, мыггӕгтыл адихтысты.

Мӕнотосы кӕмӕуыди хурсты, уыдоны значытӕ фосдӕр радтой, йӕ хъуыддӕгтӕ сӕ цины бӕрзонд, стӕй загътой, уӕдӕ, дам, ма дын хъуыддаг бакӕнӕм, зӕгъгӕ, мӕ хом, хом бинонты рхаста. Ме равзӕрди цот ӕмӕ хосы цот ӕнтудтатӕ хоны, хоны сырдон, Кӕсӕби, Пагӕ, Уырым, Мысозы, Ногдон мыггӕгтыл адихст. Цъамады царды йӕ заманы мидӕгдавд ссӕдз хӕдзар стоцорм дывӕрон. Доны сӕр дӕр иу 60 дывӕрон, урсдон дӕр пастистойы 80 стыр хъӕутӕ уыдысты. афтӕ царди. Фӕлӕ фӕстагмӕ лидзинтӕ баидтой Чердоммӕ, чи Ӕмӕ ер уӕддӕр сӕ раздӕры цӕрджыты тыххӕй нӕ фӕнды базон, ер доны сӕры мыггӕгтӕ дӕр кӕй хъуыды кӕныс, уыдон. Ис хестӕртӕ царди, Мысойтӕ царди, Къобостӕ, Дзыбойтӕ, Удгӕрай ӕмӕ Зобатӕ, Удгӕрай ӕмӕ

Ой, ой, бӕрц ын стуртӕ радтой ӕмӕ, дам, уырдыгӕй аксӕм, кӕд ӕрдоны-доны цы меткӕ базонай, уӕд, дам, ма дын ратдзыстӕм фылдӕр. Мӕ сын загъта ӕрдон-доны был, дам, сырх тырыса чидӕр стардта, зӕгъы, ӕрхойбӕрц ссыди уӕлӕмӕ, где-то метров пятьдесят.
Разагъды дидиндзаст уӕладжыр бӕрзонд рындзтӕй арф комыдӕрзӕг фӕндагмӕ фӕлгӕсынц уазӕгыл цингӕнаг, фыдгулӕн мастгӕнаг мӕсгуытӕ. Фыссы Урсдоны комыл дзургӕйӕ Хъайтыхъты Азӕмӕт. Ӕрмӕст Дагомы уыд ӕхсӕз мӕсыджы. Ӕнусы размӕ дӕр ма дзы уыдис сӕдӕ ӕхсай фондз хӕдзары. Мӕсгуытымӕ гӕнахты алыварс цардысты ӕнгом бинонтӕ цалдӕргай ӕфсымӕртӕй иумӕ. Иуӕй-иутӕн дзы сӕ нымӕц хӕццӕ кодта ӕртын ӕмӕ суанг фӕндзай адӕймаджы онг.
Дагом скъола дӕр уыди, аргъуан дӕр дзы уыди. Дагом уыди центр. Тӕрхон дӕр уын кодтой Дагом.

Мигъдӕузуар главный ой нӕ фыдӕлты кувӕндон.
Урсдоны комы цӕрджытӕ ӕрвыл аз дӕр зӕрдиагӕй ӕххӕст фӕкӕнынц сӕ дзуӕртты кувыны ӕгъдӕуттӕ. Уыцы кувӕндӕттӕй иу Аларди кувӕндон ис тынг бӕрзонд ӕмӕ рӕсугъд ран, нӕзыджын хъӕды астӕу. Ӕма, ӕвӕдза, цы уарзондзинад, цы рухс сыгъдӕг ӕнкъарӕнтӕ хъуамӕ уа зӕрдӕйы, сӕрагон ирон туджы та цы ӕнбасӕтгӕ тырнындзинад хъуамӕ уа фыдӕлты фӕдзӕхст ӕххӕст кӕнынмӕ, цӕмӕй адӕм афтӕ разӕнгардӕй, зӕрдиагӕй лӕггад кӕной Хуыцауӕй ирон адӕмӕн ӕрвыст дзуӕрттӕн. Ӕвӕццӕгӕн, афтӕ-иу архайдтой кӕддӕрты мингай азты дӕргъы нӕ фыдӕлтӕ дӕр, ӕмӕ сын куыд ахъаз уыд уыцы лӕггад сӕ уды сыгъдӕгдзинадӕн, сӕ миддунейы хъӕздыгдзинадӕн.
Дзуары бынмӕ лӕг ссӕ сыгъдӕг и. Хъуамӕ йын мацы дарӕсӕй хъуыддагӕй хи сыгъдӕг дара, хъуыддаг ӕндӕр, стӕй ӕнӕфсармӕй ма дзура. Цуарб мын афтӕ стӕй, значит, мӕ кувинаг сыгъдӕгдӕр уа, стараться кодтой ӕмӕ йыл фыццаг афтӕ уыди. Кувинӕгтӕ, зӕронд устӕй сӕ кувинӕгтӕ чи сты, уыдон мӕнӕ уый алардем, мӕнӕ уый мигъдӕудзуарӕн афтӕ сӕ алкӕмӕн дӕр ӕдде нӕвӕрдыдысты. ома сӕ сӕрвытӕ дӕр сӕ цыхт. О, ӕмӕ хевӕд мӕнӕ уӕсеттӕ афтӕмӕ. Мӕ мӕнӕ аларди кува мӕ ӕртӕ кӕрдзын скодтой та ӕртӕ дзы хоны мӕ афтӕмӕ архайдтой. Иллер мӕнӕ тӕккӕ куттӕты уӕд афтӕ нӕ уыд. Хеймӕ ӕцӕг адӕм уыдысты. Ныхас сагъта, Хуыцау стӕдзӕг уӕд хъуамӕ саемау. Ирон хъӕуӕмӕ рӕсугъд уыдис ӕмӕ ирон адӕм чи сты, уыдон хистӕр ӕмӕ кӕстӕр ӕмбӕрстой. Нуӕзтыл фыд-йӕд нӕ уыд, нӕ уыдысты нӕ фыдӕлтӕ. Мӕнӕ ӕртакка куыд сты, афтӕ нӕ уыдысты. Ӕмӕ кӕрӕдзи тынг нымадтой, кӕрӕдзи тынг уарзтой мой. Цӕргӕ дӕр, ӕвӕццӕгӕн, хӕхбӕсты бирӕтӕй уымӕн кодтой мой, кӕрӕдзи ӕфсӕрмы кодтой. Кӕстӕртӕ-иу хъазты куы лӕууыдысты, уӕд хъазтӕй уыдон стъолмӕ хистӕртӕ кӕм бадт, сидор йӕ ницы хуызы баздаид, йӕ сӕрмӕ ныхӕстӕ худинаг уыди. Ӕмӕ уыцы гъдӕуттӕ чи сты, уыдон ныртӕккӕ фесӕфтысты. Уый раст нӕу. Ныртӕккӕ хъӕугӕ кӕнынц уыдон. Усыгъдӕттӕй тынгдӕр ницы хъӕуы. Адӕм астӕу фсарм ӕмӕ ӕгъдау куы нала, уӕд уыцы адӕм никуы хъӕуынц.
Хериахӕм мӕгуыртӕ дзы уыди, мӕгуыртӕй уыдонӕй сылгоймаг баззади иунӕгӕй, ӕмӕ йын-иу афтӕ ххуыс кодтой, Ӕмӕ-иу ын хос ныккарстой, хуым ын-иу бакодтой, ахӕм йедтӕ уыди мӕгуыртӕмӕ. Мӕ йын-иу ӕххуыс кодтой. Мӕ мад-иу махмӕ та фос сбирӕ уыд ӕмӕ-иу мӕ мад мисын куы сцагъта, иу цалдӕр хъулӕджы-иу сцагъта, хъулӕгӕй хуыдтой уӕд. ӕмӕ-иу мӕ рарвит-барвит кодта ахӕм нӕлхӕй къуыбар-иу сывӕрдта ӕмӕ-иу мисын ведрайы рдӕг цы у, уыдонӕн адавы, уыдонӕн, афтӕ мӕгуыртӕн ӕххуыс кодтой. Ӕмӕ цардысты кӕрӕдзи руаджы. Чызг-иу чызг-иу нӕлгоймаджимӕ лӕугӕ федтой, уыцы чызг-иу йӕ фыдмӕ йын-иу фӕсидтысты йӕ мадмӕ. Мӕн-иу загътой, дӕ чырком лӕууыди афтӕ, ӕмӕ ма худинаг кӕнут. Афтӕ чызг нӕлгоймаджимӕ нӕ лӕууыди. Чындзы-иу хастой исчи, уӕд-иу раздӕр бон цыдысты. Изӕры фӕссихор ӕрбацӕудзӕн ичерордӕм чындзхӕсджытӕ ӕмӕ райсомы иннӕ усафон ацӕудзысты. ӕма-еу гьод дон кӕм уыди къранттӕттӕ, фӕлӕ-иу хъувгъанӕй дон кодтой лӕгтӕн райсомӕй сӕхи хсынмӕ. Ӕмӕ-иу сӕ сапон дон ӕхцайӕ байдзади. Ӕмӕ-иу уым чызг нӕ лӕууыди. Значит, нӕлгоймӕгтӕ сӕхи хсынц, уӕд чызг нӕ, фӕлӕ чындз. Чындзы-иу афтӕ Махӕн къонайы ӕртыди, афтӕ ма уӕле цары хуынкъ ӕмӕ хьом ӕмӕ-иу чындз хӕринаг-иу ӕрӕвӕрдтой, нӕ мад ӕфсин уыди, йӕ дӕлетӕ ӕмӕ йӕ файнуст тедтӕ, ӕмӕ-иу уыдон афтӕ лӕууыдысты, цалынмӕ лӕгтӕ бахӕрой ӕмӕ сыстой ӕмӕ ацӕуой сӕ хуыссӕнтӕм, уӕдмӕ афтӕ лӕууыдысты. Ӕмӕ Мӕ удон касыдыстут, тӕккӕ уыдон ӕрбадтысты. Йе риу хъӕуы мидӕг исты ис, мӕнӕ хуынд, хуынды мидӕг, йе мӕрдты хсӕвӕр йе та исты куывды. Уӕд-иу мӕ фыдмӕ хонӕг куы уыди, уӕд-иу мӕ фыдыфсымӕр уымӕй йе ред дӕр нӕ уыди. Уымӕн дӕр цот, мӕ фыдӕн дӕр цот. уымӕн фондз мӕ фыдӕн ӕхсӕз. Ӕмӕ иу уӕд мӕ фыд ацыди, фӕлӕ-иу мӕ фыдыфсымӕр нӕ ацыди. Иосы хуындмӕ, сыхаджы хуындмӕ, кӕстӕр у, зӕгъгӕ. Ӕмӕ-иу куы сыстадысты хистӕртӕ, уӕд-иу кӕстӕртӕ рбауадысты йӕхи карӕнтӕ, ӕмӕ-иу афтӕ хистӕртӕ сыстадысты, ӕмӕ йе ррауайды дӕр ӕмӕ мах дӕр абадӕм. Афтӕ кӕрӕдзийӕй афтӕ фсӕрмы кодтой. Ныр та фырт йӕ фыды дӕлебӕн доны саразы, йӕхицӕн раздӕр. Первиянвар махмӕ мӕйгӕдӕр нӕ кодтой. Фӕлӕ кодтой цыппӕрӕм, цыппурс, иннӕ цыппӕрӕмы ногбон, ӕмӕ чодон тынг зӕрдиагӕй кодтой, стыр диссагӕн цӕттӕ кодтой, стыр диссагӕн осы бӕрӕгбӕттӕ. Мӕ-иу куы рауади двенадцатимӕ, куы-иу рауади одиннадцатимӕ, куы-иу рауад тринадцатимӕ, четырнадцатимӕ искуы-иу хатт. Афӕдз куыд зылди, афтӕ. Ӕмӕ осы бӕрӕгбон, ногбон тынг кодтой, Ӕддӕмӕ-иу чъиацыды иу сугтӕ, къӕсӕлтӕ йӕм ӕрбахаста, кӕнӕ надхор ӕмӕ уый къуымты бапырх кодта, ног азы, зӕгъгӕ, ног, уал аз у хорзӕй ӕрцӕуӕд, зӕгъгӕ. Ӕмӕ-иу кодтой дедатӕ ӕмӕ сагтӕ ӕмӕ фырытӕ ӕмӕ ӕндӕртӕ. Цыппурстау ирӕзмӕ цыппӕрӕм уыди, ӕмӕ уыцы цыппурсӕй ногбоны бонмӕ йӕ къухмӕ чъизи ӕвналын дӕр нӕ, нӕ уагъта уыцы къуыри. Чъизимӕ дӕр не внӕлдта. Кусгӕ нӕ, фӕлӕ кусгӕ дӕр ницы кодтой. Ӕртхурон дынджыр чъири скодтой мӕ дзы бинонтӕ ӕддӕмӕ ничи хордта.
Ӕз ирон ӕгъдӕуттӕ се ппӕт дӕр уарзын. Стӕй дзы ӕз ницы ӕппардзынӕн. Мӕнӕ чидӕртӕ фӕзӕгъы, мӕнӕ уый нӕ хъӕуы, мӕнӕ афтӕ раст нӕу, мӕ уӕсм нӕ ӕвдӕлтыл кодтой, ӕдылы митӕ кодтой, уӕсм талынг митӕ кодтой, фудонӕй уымӕн кодтой ӕмӕ цӕмӕй уӕгъдау, ӕфсарм, ӕндӕр дӕ зӕрдӕ уыдон не мбӕрстой. Мызуй куы нӕ уа, уӕд ӕгъдау ӕфсарм нӕй. Никуыддӕр. мӕнӕ уыдзӕн.
Дагом Урсдон доны сӕр. Кӕддӕр ацы хъӕуты цард цӕджджинагау фыхти. Цы фарнымӕ кад уыд ацы зӕххы, ул дзурӕг у уый дӕр, ӕмӕ ӕгас Иры кӕмтты хсӕн, тӕрхоны бынатӕн кӕй рцыд ӕвзӕрст ацы хӕхбӕсты Дагомы хъӕуы ма Дижаны раз цы рагон ныхас уыд, уый. Ауайын ма кӕнӕм нӕ цӕстытыл. Уыцы зӕдӕнгӕс кадджын, намысджын, дзырддзӕугӕлӕгтӕ-иу куы рбамбырд сты ӕмӕ-иу сӕ арф мидисджын куырыхон уынаффӕ куы рахастой, уӕд сӕ ныхасы цас фарн ӕмӕ уӕз уыдис, ӕмӕ-иу сӕ тӕрхоныл Дыууӕ зӕгъын куы ничи фӕрӕзта. Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ комы цӕрӕг адӕмӕн цы стыр кадӕмы намыс уыд, уый цыди сӕ табуйаг цӕрӕнбынатӕй дӕр. Зӕдты бадын хонынц Хъӕриуы хох. Йӕ алыварс ис бирӕ кувӕндӕттӕ, фӕлӕ дзы уӕлдай кадджын ӕмӕ ӕргом дзуарыл нымад у Мигъдӕуы дзуар. Абон дӕр ӕм цӕуы тынг бирӕ адӕм. Цымыдисаг у, йемӕ цы таурӕгъ баст ис, уый.
Иу заманы мигъ ныббадти Иосы хъӕутыл уӕле, уӕле донӕй уӕлӕмӕ. Мигъ ныббадти мӕ Иосы мигъы мидӕгмӕ иу сау мигъ афтӕ тымбылтӕгӕнгӕ рцыди вӕндӕны хуызӕн ӕмӕ-иу афтӕмӕй уӕлӕмӕ нал сстад мигъ уӕлӕмӕ. Мӕ тыргъ холлӕгтӕ загътой, цома дӕлӕ Дудиатӕй бызӕй иу ус царди зӕронд ус. Ӕмӕ, дам, цомы мӕ йой бафӕрсӕм, зӕгъгӕ, ныццыдысты тӕлӕгӕй. Мигъы мидӕг, дам, ис сымахӕн знаг, чи уе знаг, дам, йой мидӕг и. Мӕ, дам, фыййау кӕ цӕуы, мӕ фӕстӕмӕ куынуал ӕрбацӕуы, кӕнӕ фӕндагыл амӕлы, кӕнӕ та куы рбацӕуы, уӕд идӕнал ахӕссы. Уӕд дам хиусы фыййау хосӕй амӕлы. Ӕмӕ дам фыййау дӕр ничиуал комы, ӕмӕ дам цы бакӕнӕм, зӕгъгӕ, лӕгтӕ. Афтӕ бакӕнут. Ӕмӕ дам фыййау кӕд ничиуал комы, уӕд чи комы, ахӕм ӕрвитут, йӕ ныфс чи хӕссы, ахӕмы. Мадам уый хос кӕндзӕн, уый йӕ зыдта, цы рауайдзӕни, уый. Ӕмӕ гъод арвыстой, иу лӕппу, дам, авд зӕгъы, цӕуын, цӕуын. Ӕмӕ, дам, хъамайӕ ӕхсардардӕй йӕхи срӕвдз кодта ӕмӕ ацыди. Ӕмӕ уым хъӕуы мидӕг ахӕм фӕз и, дзӕбӕх фӕз, рӕсугъд фӕз. Ӕмӕ дзы зӕбынӕй сисӕмӕт йедтӕ. Ӕмӕ йыл кӕрдӕг схӕцыди мӕ бадӕны хуызӕн уымӕн ӕди банкъытӕй афтӕ. Мӕ хьом ӕрбадти мӕ мигъӕнӕуый дӕр бадти, фӕлӕ ма мигъы хуылфы сау мигъ ӕрцыд бӕндӕны хуызӕн йӕ размӕ. Ӕмӕ зилгӕ-зилгӕ. Мӕ лӕппу чъыйы фестадис ӕмӕ Хъамайы ӕхсаргард йӕ галиу къухы хъама, рахиз къухы ӕхсаргард, афтӕмӕй цъӕх кӕны дыууӕрдӕм мигъы. Ӕмӕ-иу се рцӕуылдӕр гыццыл анӕдзӕвди йӕ хъама уый ӕмбӕрста, фӕлӕ зунгӕ ницы кодта. Йе ркӕд мигъы мидӕг лӕг лӕджы нӕ уыдта, уӕд уый дӕр афтӕ ницы уыдта. Уалынмӕ мигъчы уыцы бӕндӕн бӕндӕны хуызӕн чи рцыди, уый, дам, ӕдвӕстон ӕмӕ сызгъордта йе рдӕг. Йе ннӕрдӕг та, дам, афтӕ куыддӕр зӕххыл цыма ӕрхауди. Ӕмӕ хӕрдмӕ куы ссыди, уӕд мигъ дӕр йӕхи сабыргай систа. Фӕлӕ лӕппу йӕ чемы нӕ алыди. Ӕма ёнбадгӕ баззади, мӕ мин рӕхи куы систа, уӕд лӕппу кӕддӕр йӕхимӕ куы рцыди, уӕд куы ркасти, уӕд зӕххы уыди калмы мард. Нытлӕгтӕ йӕ кодта. Ӕмӕ йӕ уӕд хъӕу дӕр, йӕ мин рӕхи куы систа, уӕд хъӕу дӕр цыдӕрхуызон Фӕфӕдис сты, фӕлӕ лӕппу нал ахаста бирӕ. Уӕд йӕ сус сын загътай афтӕ: Уӕ хъӕуы мидӕг ис мигъы мидӕг уӕсӕфт, ӕмӕ уӕ хъӕуы мидӕг ис урсгал. Ме цыфӕндыргъӕй дӕр балхӕнут. Ӕмӕ, дам, ӕй ауадзут райсомӕй хъомимӕ. Ӕмӕ, дам, кӕм ӕрхуысса, уыцы ранӕй аргӕвдынтӕ ӕмӕ дзы кувӕндон скӕнут. Ӕмӕ йыл ном сӕвӕрут Мигъ дӕвдзуар, зӕгъгӕ. Гыццыл уӕлдӕр та скодтой Мадымайрӕмы кувӕндон. Уыцы Мадымайрӕмы кувынмӕ алыхатдӕр ӕз куывтон. Ды йӕ фӕдон дӕ, зӕгъгӕ. Алчидӕр йӕ кувинаг райхӕлдта, ме рывӕрдта, ӕмӕ сын сӕ скуывтон. Уыд, дам, нысайнӕгтӕ дӕр дӕхӕдӕг бахӕсс, Бахастон ӕмӕ асыг зӕххы састӕй лӕууы. Мысайнӕгтӕ уӕм ӕппӕрхъызтӕ лыстӕг ӕхцатӕ. Фӕрдыг фӕсӕфгӕ дӕр фӕкод, нал ӕй ссардтон. Ӕрыгътон мысайнӕгтӕ фондз часгай. Уый у дих саубоны. Къуырисӕры ӕхсӕв бафынӕй дӕн. Дыккаг ӕхсӕв куы бафынӕй дӕн, куы рхуыссыдтӕн, уӕд мӕ фыны федтон афтӕ: Дуар чидӕр ӕрбахоста, раздӕр кӕм цардтӕн, дӕлӕ хъӕубыны цардтӕн, хом чындзы кӕдӕм ӕрцыдтӕн, уыцы уаты дуар чидӕр ӕрбахоста, къӕлидоры дуар. Ӕмӕ чи дӕ, мидӕмӕ, зӕгъгӕ, йӕ ма дзырдтон ӕмӕ дын ӕрбахызты стыр тӕлӕджы. Дуар ӕрбайгом кодтой ӕмӕ ӕртӕ лӕджы ӕрбахызти. Иу дзы уыди, мӕнӕй афтӕ тас ис йӕ сӕр. Ӕмӕ сау рихитӕ, рӕсугъд цӕсгомдӕр, инджыр, йӕ уӕнгтӕ дӕр стыр. Разӕй чи ӕрбахызти, лӕдзӕджимӕ, мӕнӕй ахӕм гыццыл лӕдзӕджимӕ, уый та уыди урсзачъе, ӕлдӕргъӕн йӕ зачъетӕ. Йӕ хӕдфӕстӕ та сырх сачъе, дӕ бон хорз, зӕгъгӕ мӕм сабыргай уыцы урс сачъе сдзырдта. Иннӕ дыууӕ ӕппындӕр сабырдӕр нӕ фехъуыстон, фӕлӕ кой. Мах дӕумӕ ӕрбацыдыстӕм цӕмӕ? Мӕ зӕгъын цӕмӕ? Ӕмӕ, дам, уартӕ хохмӕ бацу, ӕмӕ, дам, Ханджейы фыртӕн афтӕ зӕгъ. Йӕ ном дӕр ын нӕ загътой, фӕлӕ Таймур асхуынд, фӕлӕ Алы хатт дӕр фысым дӕхӕдӕг куыд уай, афтӕ. Уыцы дзуары бын. Ато, дам, галты нафиат адӕм сӕ къӕхты бын сыуӕрстой, ӕмӕ, дам, дзы бацӕуӕн нал и. Ӕмӕ, дам, йӕхӕдӕг фысым куыд уай, афтӕ. Ӕмӕ, цыма мӕ зонд дӕр ыстысты, йе рфистӕгӕй нӕ фӕцыдтӕн ӕмӕ йӕ ой дӕр чувствовать кодтон ӕмӕ ин афтӕ зӕгъын, Ӕз Амманазон уырдыгӕй куы рацыдтӕн, ма зӕгъын, ныр та уырдӕм цӕуын, уӕхӕдӕг ын зӕгъын, цӕуыннӕ зӕгъут. Ӕмӕ дын мах дӕ ӕрвитӕм. Мах дӕ ӕрвитӕм ды йӕ фӕдон дӕ. Ӕмӕ цыма фӕразыгомау дӕном афтӕ бакодтон, ӕниу зӕгъын куы бацӕуин, уӕддӕр цы зӕгъин, чи мӕ рбарвыста, зӕгъин. Ӕмӕ, дам, мӕнӕй ай уыныс? Сырхзачъейы амоны. Савзачъейы амоны раздӕр ӕмӕ афтӕ зӕгъы: «Ай у не ппӕты хицау. Мӕнӕй та, дам, дӕуӕн дӕр, мӕнӕн дӕр, адӕмӕн дӕр амӕндтӕ чи дӕтты, кой у. Ӕз та, дам, нӕма хъуыды кӕныс, ме хцатӕ мӕ дзыппӕй куы ркалдысты, мӕ, дам, мын сӕ ды куы рауыгътай. Ӕз та, дам, йой дӕн». Кемӕ ма цы кодтаин, афтӕ чъилау нызылдтӕн, мӕ фехъалдӕн, мӕй бонмӕ нал бафынӕй дӕн, фӕлӕ хъуыды кодтон, скӕнон, куыд кӕнон, Таймуразы куыдӕй фенон, цы. Ӕмӕ писмо афыстон, дзуары тыххӕй дӕм дзурын ӕмӕ ма мӕм тагъд сӕмбӕл. Ӕмӕ дыккаг бон рахӕццӕ и.
Цас сусӕгдзинӕдтӕ ӕвӕрд ис не ппӕт кӕмтты, цымӕ кӕд ӕрцӕудзӕн рӕстӕг уыдон раргом кӕнынӕн? Иры истори, Иры ӕгъдаумӕ рагон таурӕгътӕ, ирон лӕгуын цымӕ аккаг аргъ кӕнын кӕд базондзӕн? Кӕд уӕ сывӕрдзӕн йӕ зӕрдӕйы ӕппӕты зынаргъдӕр хӕзнайау ӕмӕ уӕ кӕд хъахъхъӕндзӕн?